Blok mikronom boldy. Hemmäňiz hoş geldiňizler. Bu günki sizler bilen paýlaşjak meniň bilgim. Bu bilgä näme diýer? Men özümem edil bir hemme kim ýaly mümkinçiligi agtarýatdym. İşte o mümkinçilige-de nirde Türkiýe döwletine işlemäge gelende duşdum. Meniň adym Jora, familiýam Esenow. Şindi, menem edil hemme kimki ýaly näme, ekgeleri aktyd etdim. O ekgelerem, bilýärsiňizler, hemmämizem öýlerimizden çykyp gaýdýas, gelýäs däne, naýymly robota biriniň elinde işleýäs. Şindi, gördüm wagtym, görýärsiňizler häzir döwür nädöwür, Hiç işiňem garantiýa däl, hiç işiňdedem bir hili name ýok, o ýüzdenem indi iş guran wagtyň işiň seniň swobodny bolmaly. Soň näme etdim, men bir güýçli aýdaly gruba duşdum, bul biznes bilen tanyşdyran adam özi şular ýaly bir grup sozdat etdi, aýdaly algoritmde onlaýn biznes sistem boýunça işleseň ýa bul biznesde kim bolsaň boluber, näl professiýada bolsaň boluber, sen doktor bol, profes aýdaly molym bol, polis bol, raznicasy ýok, lýuboý adam bul biznesde arkaýyn uspeşn bolubilýär. Emma sen diplomly bolubam gelip sistem boýunça işlemeseň, sende hiç hilem rost bolmaýar. Men aýdaly Global Time Adin diýip orslaryň döreden gruby bilen işleşýäs. Mana bu grup Global Time Adin. Ýa ony Farhad Kuramşin, Natalýa Demidowa bu grubyň osnowatelleri. Şolar döretdi. Şte biziňem biznesimiz bir sanjyk adamdan başlaýar. Häzir, meselem, men karar berip, men bul işe başladymmy, men şul biznese höwes edip ýapyşyp, şul biznese soňky näme wazmožnotim bolarak görsem, men arkaýyn bul biznesi ulaldyp bilen. Edil meniňki ýaly her kesde buny, edil meniňki ýaly ulaldyp bilýärler. Edil şu Farhadyň biznesi ýaly, Natalýaň biznesi ýaly edip ulakan globalny biznes edip gurup bilýäs. Bu bu zatlar bizeniň özümizde. Näme diýýär, Şem bolmak, mum bolmak kyn. Näme üçin? Ilk önje sen özüň ýanmaly. Işde bu biznesde-de şol. Ilk önje bizler özümiz bu biznese oňat özümizi bermeli, oňat izuçat etmeli, öwrenmeli, ondan soň sen bu biznesi ulaldyp bilersiň. Näli bul komandanyň masştaby uje ýigrimi bäş döwletden aňara köpelip gitdi. Aslynda bir Simfrofil bir Orsitete Farhat meselem. Häzir Farhadyň biznesi näme boldy ine şu Global Treymadin Group uje ýigrimi bäş döwletdenem plýus goýdum. Näme üçin plýus? Patamu şda ýigrimi bäş döwletdenem köp uje biznesleri. Farhat şolaryň köpüsini tanamaýaryn. Aýdaly, partnýorlary iki ýüzden müň dollar, ol müň dollaryň üstünde gazyp ýören partnýorlar bar, emma Farhat şolaryň köpüsini tanamaýaram. İşde ýüzden aňary, ýüz kyrkdan aňary uje menejer çykardy. Şu zatlar niwazmožno bolýan bolsa, hiç hili muny aýdaly, bir adam diňe Farhat boldy, başgalary edibilenok-a diýsek, uje Ýüz kyrk dene bary nemes bar, aşagynda menejer bar. Hatda top liderleri näme on müň, ýigrimi müň, otuz müň dollaryň üstünde gazanýan şul bizeriň grupda şolar ýaly top liderler bar. İşte bar gadam gelen wagtda edil hemme kimiň forever biznesi uje ýüz ýetmiş döwletde işläp dur, şonuňky ýaly gelip näme etdi, hemme kim ýaly Ýüz dollar, iki ýüz dollar başlap şul biznesde uje häzir ummasyz pullar gazanýar. Ondan daşary ene ýaňky aýdyşym ýaly sistem boýunça işleseň ösüp bolýar diýýäs. Ine her dört aýdan bizleriň BBS seminarlarymyz bolýar. Ine hemme ýewroda iki ýüz ýigrimi iki ýewro. Ýigrimi iki ýewram türk lirasynda müň TL mi näme mi. Gün boýy bolýar. Meselem ýedi-sekiz sagat bolýar. Näme bolýar ýedi-sekiz sagadyň içinde o ýerde Aýdaly iň puly az gazanýan adam şo ýere çykyp bilgi berýän adamlaryň üç dört müň dollar gazanýan adamlar a ondan ýokarlar ýaňky aýtmy ýigrimi bäş otuz müň dollar gazanýan üst liderlerimiz şolar ýaly adamlar çykyp bizere näme berýärler sapak berýärler polnusty öz geçen ýoluny berýärler sen bärde näme etme sen açyk bolmaly sen açyk bolup ol biznesi aýdaly öwrenmäge taýyn e, tak tagam ine hemmämiz Çyk gaýtdyk öz öýlerimizden. Ýurt daşyna geldik bize açyk bolansoň biriniň öýünde işläp bile otyrys. Ýa biriniň elinde işläp bile otyrys. Sen açyk bolmasaň öwrenmeseň bizleriň Türkmenistanyň namesi bilen bäriniň işi wapşe düýbünden dogry gelenok, deň gelenok. Näme üçin? Patamu şda bu mentalitet başga bu döwletiň Namysy başga bizeriňkiniň düşünjeleri başga düýbünden bizeriň iş modeller düýbünden başga bularyňky Ama näme etdik bizer dil näme öwrendik hemme zadynam öwrendik näme üçin bizer açyk o ýüzdenem näme etdik bizer hemme zadyny öwrenip polnusty Türkiýede arkaýyn işläp pul gazanyp ýörüs bul biznesem şonuňky ýa sistem boýunça işlän wagtyň sen arkaýyn name edip bilersiň.

Ýüz elliden aňarda witamin minerallary bar produksiýalary bar. Ondan daşaram globalna näme üçin? Patamu şda bul gitdigi saýa ýurtlary köpelkidi otyr azalanok däl uje paşti ýüz ýetmiş döwletde işläp dur. Näme bir minutda eliňe sen gatowy internet magazin açyp berýär taýyn işläp duran sen iste internet magazinde klient bolup gal Iste sen ol biznesde pul gazanmaga biznesmen bol. Ol seniň eliňde. Plýus ondan daşaram näme bolýarsyňyzlar? Sizler göni brend bilen kontrakt baglaşýarsyňyzlar, kompaniýanyň göni özi bilen. Onda o ýerde näme gazanýarsyňyzlar? Sizler ürün alan wagtyňyzda Poddelka almaýan poddelka duş gelmeňizler sizler original ürüne duş geleňizler näme üçin потому что göni sizler firmanyň özi bilen kontrakt baglaşyp firmanyň öz internet magazininden alýasyňyzlar bolmasa üns berip görüňler meselem orslarda walders diýä ene türkiýede trendyol diýä şolar ýaly hemme ýurduň öz internet magazinleri bar şo ýerde köp zatlar poddelka işte bul Forever we sizler kontrakt baglaşyp Forever-iň internet internetine internet magazininden özüňize magazin açan wagtyňyzda sizleriň poddelka hiç haçanam duş gelmeňizler potamu şda göni firmanyň özüne kaýt bolup özünden ürünlere original ürünleri alyp kullanyp bilersiňizler ondan daşary Sen näme bolup bilersiň? Ýaňky işiňe kelendem bolup galyp bilersiň. Bäş prosentli skidkaly müşderi bolubam galyp bileň. Ýüzde ýüzde ýüz prosentam galyp bilersiň. A vip klient diýende näme bolarsyň? Vip klient sen ýüzde otuz indirime geçip bilersiň. Näme ýüzde otuz indirim? Meselem, maňa bu biznesi düşündiren wagty men ürünleriniň oňatlygyny bilemok. Mama maňa düşündirdi, ürünlerem oňa şolar ýaly. Amma maňa üründen öňje pul gerek. Men pul üçin geldim bu ýurt daşyna. Meni pul gyzyklandyrdy. Men näme etdim? Vip klient bolup girdim. Hemen aýdaly ýüzde otuza geçdim. Özüniň korobkasy bar startoý pakiýada. Ýüzde otuzy geçip aýdaly dört ýüz elli dollar, e, üç ýüz elli dollar, dört ýüz elli dollar. Bu ýurtlara görä degişýär. Şolar ýa gotowy paketam bar. Iste sen özüň e, näme dam alyp bilesiň, ürün tek-tek seçip alyp bilesiň. İşte firmanyň döreden nämesi gotowy e, paketi, ol uje gaty arzan. E sen näme diýesiň? Ol ýerde hemme içinde 18, 19, hatda 20-den aňary ürünler bar. Sen Hemme ürünleri ullanyp görüp, näme edip edýärsiň? Ürünleriň tadyny dadyp, e sen öz internet magaziniň nämeligini bilip arkaýyn adamlara tawsiýa edip bilýärsiň. Ene oýarsy bar. Ondan daşary iki aýa dewam edibem sen näme edip bilýärsiň? Aýdala bir aýda bir sisilik alyp, bir aýdada bir sisilik alyp, oňa-da geçip bilýärsiň. Ol biziň elimizde. Şimdi bärde näme edýär firma Forever Living sizlere srazy ýüzde ýigrimi bäş sizlere prosent berýär. Sen bu biznesde gazanmak isleseň hemen ýüzde ýigrimi bäş prosent gazan. Hiç firmadada munuň ýaly zat ýok. Näme üçin munuň ýaly zat ýok? Patamu şda hemme liboý firma katylsaňyzlar il ilk startowy name sen urwin ýapsaň ýapmasaňam näme diýerler saňa sen özüňe ürün alsaňam ya ürün alyp satsaňam sana 3 prosent berýärler. Forever living näme diýip, sana uje ýüzde ýigrimi bäş sen aýdala birine ürün satan wagtyňam sana ýüzde ýigrimi bäş e, prim berip durýar. Ondan daşary ýaňky işmera paşagoý sistema, ene sistem boýunça bizler sizlere näme diýeris?

Näme ýol görkezýän? Men öz geçýän ýoluma kimi çagyran bolsam, o ýoly görkezýän. Ondan daşary näme diýen? Adamlar bilen näl gepleşmeli? Adamlara aýdaly internetden näl näme etmeli? Hemme zatlary şagma-şag biziň obuçeniýalarymyz bar. Ondan daşaram her aýda bizleriň marafonlarymyz bar. Näli marafonlarymyz bar? Birinjisi bir günüň içinde bolýar. Meselem, her aýyň başynda bolýar. Kyrk bäşinji sezon, mana bu şul aý uje kyrk altynjy sezon bitdi. Meselem, ine düwünjik boldy, şol aýyň ikisinde boldy. Birinji urok näme bolýa Sel mçta priçin e biz eriň häzir Sel mçta priçin näme üçin muny tapmala biz eriň hemmämizde bu zat bolan soň ýurt daşyna çyk gaýtdyk ýurt daşyna işlemäge Selimiz arzuwlarymyz bar haýallarymyz bar biz er ony näme etjek, ýerine ýetirjek bolup işlemek üçin gaýtdy. Sizler öz ýurduňyzda bolsaňyzlaram, sen işe girýärsiň, näme seniň seliň, çagaň bolsa çagaňy okatmaly, iýdirmeli, içmeli. Gowy ýaşamak hemme kimiňem arzuwam bar, meçlasam bar, selam bar. O ýerdenem näme diýersiň, ine bu biznese gelen wagtam ene şu Uroklarda name diýýär bul biznesde uje iň azy bäş müň dollar gazanýan adamlar sizlere öz geçen ýollaryny sapak berýärler bir sagat iki sagat eýitimleri bolýar günüň dowamynda şimdi ikinjisi name bolýar spisek nädip sen spisek döretmeli nädip sen meselem adamlary priglaşat etmeli çagyrmaly üçünji urogymyz näli adamlar meselem köp aýdylýan zatlar. Meniň wagtym ýok, meniň pulum ýok, meniň tanadygym ýok, men seňki ýaly gepläbilmeýän ine şu zatlary näme muny buda bir hünär nawyk munyda öwrenmeli ine bize dogulan wagtymyz hiç haýsym gepläbilmeýätdika ýawaş ýawaş geplemäne başladyk ije diýdik ata diýdik şöýdip näme başladyk geplemäni öwrendik e bul biznese gelibem bize gepläbilenimiz bilenem biznese gramotno Oňat adama düşündirmek üçin näme etmeli? Öwrenmeli. İşte o ýüzden aýdýan bärde öwrenmäge açyk bolmaly. Ine şu ýerde hemme zady öwredýäs. Dördünji rowumyzam nämede marketing plan näle? Dört CC-lik aktiwlik näle? Şu zatlara polnusty bizlerde a her aýda geçirip durýar. Bilmeýän bolsaňyzlar, habaryňyz ýok bolsa, meselem işiň içinde bolsaňyzda, kim sizi çagyran bolsa primerne, şol adam bilen habarlaşyňlar, men şu zatlaram öwrenjek, şu zatlaram diýjek, şunlar ýaly zatlary nirden tapmaly, nirden görmeli, ine sizi gruplara dabaýt etsin, takip ediň, gaçyrmaň, öwreniňler. Şimdi bu biznes barada birazjyk aýdanda, meselem, Forever Living kompaniýasy näme? Öz sobstwennyi plantasiýasy bar. Nirlerde? Meksikada, Dominikana döwletlerinde. Ýüzde dogsan prosenti sobstwennyi özüňki, özleri ekýär. Hiç hili aýdala näme etmeýär, derman berilmeýär, udabreniýe berilmeýär. Näme diýerler? Şul haşal otlar neçeli ýörite özüniň mallary bar, mal gögerip, şolary iýdirýärler. Serediň, elde kesip alýarlar. Ondan daşary näme diýerler, soň hemme zatlary ine fabrika getirýärler, fabrikada ruçnoý rüçnoý şuny çislýärler ondan soňa menä özleriniň ine gummatdaky seredinge rüçnoý edýärler hiç hili bu zatlar makina däl buny arassalap polnusty çislap näme diýerler içini želatinini aýra goýýarlar daşynyň kožerogyny aýra goýýarlar ondan soň näme diýerler makinalara goýberýärler makinalarda uje temperaturada näçe temperaturada saklanyp

Modula simulýator o naborot oýandyrmaýar. İşte o ýüzden hem dogtorlara zatlara aýdan wagtyň dogtorlar näme diýýärler aloe wera içmek bolmaý diýip potomu şda olaryň hem bul ösümlik barada bilgisi ýok. İşte o ýüzden hem näme etmeli bizer Ine, Forever Living'de bu men özümem indi gelip öwrendim. Şul biznese gelip Aloe Vera diýen wagtda Aloe Veranyňam dört ýüz görnüşi bar. Dört ýüz görnüşiniňem nämesi bir wide Latinski ady Barbedens Mills şony içden kullanyp bilesiňizler. Başga widini hiç şeýle içden kullanyp bilmeýärsiňizler. A biziň meselem häzir ürünlerimiz taýyn welin aloe weraň widam ana şol barbadens mills türünden. Ine ýeke-täk ürüne meselem ilk çykan rynga çykan wagty şol aloe wera gutusy bilen çykdy, aloe wera sogy bilen çykdy. Bul täze uje çykan gutusy. Näme bar içinde? Ýüzde dogsan alty prosent aloe wera sap alaweren özi. Ondan daşary biziň organizmimize gerekli mineraller, witaminler, aminositler bu tebigi tarapdan. Näme üçin? Bir wagt gene Ibn Sina, Karl Neýs, ine Müsürde, Müsür döwrüniň adamlary näme kullan etdiler? Aloe wera kullan etdiler. Näme şolar uçandymy hiç? Ýok, aloe wera şular ýaly peýdaly ösümlik bolansoň bilýärler ol ösümligi. Meselem, aloe weranyň ýörite

täze kesele garşy, täze bir ýara garşy näme çykarýarlar, aloe weradan täze bir açyş çykarýarlar. O ýerden hem institut açyldy. Ol institutda-da näle, bir müň näçe ýüz sany uçenler işleşýärler. Şimdi bu bizleriň bazawyý programmamyz näme, sen näle problemaň bolsa bolubersin, işte

Çeýe içinde köti bakteriýa, iyi bakteriýa, düzenleýji şeýi bar. Ondan daşary balyk ýagy, dairy, arjy, bu zatlar bizere tam bizeriň organizmimize gerek zatlar. Ondan daşary kilo kontroly ürünlerimiz bar. Kilo kontrol diýende ýalňyş düşünmäňler. Hökman sen kilo bermek diýil, bul içiňi detoksitasiýa etmek, içiňi arassalamak. Meselem, iýen eýneşiklerimizi näle bize çalt günde, günde bolmasam çerez deň ýüzi ýuwýas bir nämeden ýazda tim boli bir gezin giýeniňi uje ertir giýmeýärsiň. Potomu şda derläp dursun. Şda bizler organizmimizi ne zaman haçan içini bizler ýuwduk. Bizler diňe daşyndan banýa düşýäs, ýuwunýas. Daşymy ýuwýas, emma iç hoşumyza hiç haçanam detoks geçemizok. İşte bu detoks näme edýär? Seni polnusýana içiňe ýuwýar. İşte organizmiňem, içki organlaryňam näçe seniň ana şol sen oňa detoks geçdigiň saýy saňa näme berýär? Saglykly, energiçny durmuşyňy eliňe berýär. Şimdi aýdaly, ýa geldik, indi produksiýalar barada tanyşdyk. Şimdi näli başlap bilen, näli start berip bilen? Ine, ýaňky aýdyşym ýaly, start berdiňizler. Aýdaly, iki sisilik girdiňizler. Iki sisilik giren wagtyňyzda näme siziň urwiniňiz Iki kaka diýýäs-dä indi. Türkiýede sisi diýýärler, Orsýetde bal diýýärler. Bul, bal, sisi diýmek, näme diýmek, her üriniň şular ýaly degeri bar. Olam ene näme pulda aýdaly. Her ýurduň nämeleri bar, hümmetleri bar. Näme diýýärler, bal bolarak jemleýärler. Soň meselem aýdaly, şular ýaly bir on-on bäş sany ürini alan wagtyň bir sisi boldumy, şu bir sisiň näme seniň, uje seniň balyň. Aýdaly, bir towarabarodyň, şonuňky ýaly iki CC alan wagtyň bir aýyň dowamynda ýüzde otuz indirime geçdim. Ol bir. Ondan daşary uje ýüzde ýigrimi bäş gazanjyň bar. Ol bir. Sen ol aý aktiwligiňi ýapan wagtyň ýüzde otuz gazanybilýärsiň. Şindi bir aýyň dowamynda sen adam çagyrdyň. Ine, meniňki ýaly näme diýerler? E, menem biznes ýapjak seniňki ýaly. Men pul tamam ürün oňat bolubiler. Ürün oňat bolýan bolsa, men muny tanatjak, hemme kime aýtjak diýjek diýen adamlar bolýar. A işte senem soň näme, sistem boýunça sistemi öwreden wagtyň, ol adam sistem boýunça işlän wagty Näme edip başlaýar? Adam podkuçat edip başlaýar. Adamlary ine şular ýaly eýitimlere çagyryp başlaýar. Şimdi ol adam aýdaly, Ben ene Göwheri çagyrdym. Göwher bir aýyň dowamynda näme, on sisi ýapdy. Özi şol aýda iki sisilik girdi, ýenedem dört adam çagyrdy. Näme boldy? On bal, on sisi boldy. Näme superwayzer boldy? Superwayzerde näme boldy? Ýüzde otuz sekiz uje ýaňa serediň ýüzde otuz alýety indirimi uje ýüzde otuz sekize geçdi. Ol bir ondan daşaram uje gazanjam ýüzde otuz üçe gezdi. Näme boldy? Google uje gazanjam ýokarak alyp başlady. Ondan daşary Şindi, iki aýyň dowamynda, bizleriň ine uruwinler bir, şol birinji uruwinden başgasy, galanlary hemmesinde bir aýda däl, iki aý dewam edip ýapybilýärsiň. Şindi, Göwherem edil meniňki ýaly sistem boýunça işläp, näme edip başlady, o-da adam podkuçýat edip başlady, o-da adam çagyryp başlady. A Göwheriňem aşagynda şonuň ýaly birisi ony kopýa edip başlady. Şindi näme bolup başlady, meniň aşagymda uje bir aýda On bal bolan bolsa, ondan soň uje meniň aşagymda otuz bal boldy. Ýene-de, aýdaly, martda otuz boldy, aprelde-de ýene şonuňky ýaly otuz boldy. Iki aýyň dowamynda altmyş ýapdym. Näme boldy? Men uje ýüzde kyrk üç gazanjym boldy. Ýüzde Pardon, ýüzde kyrk üç meniň skidkam boldy, ýüzde otuz sekizem uje meniň gazanjym boldy. Näme bolup otyr, meniň gazanjym ýokara artyk gidip otyr, skidkama barka-da düşük gidip otyr. Edil şonuňky ýaly menejer, menejeram näme edip bilerin men, iki aýyň dowamynda aýdalar. Bir aý altmyş ýapdym, bir aý altmyş ýapdym, näme bolýan, men ýüz ýigrimi cc bilen menejer bolýan. Ýa bolmasa şuny dört aýda-da ýapyp bolýar. Bir, iki aýda edibilmeseň, dört aýyň dowamynda ýüz elli edip ýapan wagtyň ýüzde kyrk sekiz indirime geçýäň, ol bir gazanjyňam uje ýüzde kyrk üç bolýar. Şimdi menejer bolduň gaýdala a menejere geldiň. Menejer näle menejer diýende uje sen uje bir gatowa hemme zady bilýä meselem şular ýaly özüň prezentasiýa beri bilensiň özüň uje sen adamlar näle işe dawet etmele ikinji duşuşyk adam bilen näle ikinji duşuşygy geçirmeli bu zatlaryň hemmesini bilýäsiň sen geçen ýoluňy adama görkezip öwredip bilýäsiň şimdi bäş müň dollara, iki müň dollara nädip çykyp bolýar? Işte, ine, aýdaly, bir aýyň dowamynda altmyş adama informasiýa beren wagtyň, şunuň, aýdaly, ondan iki sanysy oturýar. Aý, şuny şu sistem boýunça eden wagtyň, hökman, aýdaly, iki sanysy seniň partnýoryň, bolanda şonuň içinden, on adamyň içinden iki-üç sanysy ýene seniň kliýentiň bolup galýar. Şeýdip, iki aýyň dowamynda şolar ýaly Partnýoryň köpeldiberende nämede on iki sany partnýor aşagyňa katan wagtyň näme bolýar sen uje iki müň dollar üç müň dollaryň üstünde bäş müň dollaryň üstünde sen uje gazanjyň bolýar. Indi menejer diýende menejer näli menejer menejer aýdaly her hili menejer bar menejer müň dollar gazanýan menejerem bar iki müň dollar gazanýan menejerem bar aýdaly On müň dollar gazanýan menejerem bar. Ol näli käbiri menejer urwini ýapandan soň näme diýerler arkaýyn bolýarlar hany dalşe hereket etmeýärler dalşe sistema boýunça işlemeýärler işte sen menejer bolandan soň samy işiň gyzykly ýeri ana ondan soň başlaýar sen ana ondan soň menejer bolandan soň aşagyňdan aýdaly özüň ýaly iki sany menejer çykaran wagtyň näme bolýar sen uje aýlyk geliriň bäş müň dollaryň üstüne gelibilýär. Näme üçin? Patamu şda bir menejer diýmek iki müň dollar gazanan menejer diýmek. Ýa bolmasa aşagyňdan ene bäş sany menejer çykardyň. Näme bolýarsyň? Uje aýlyk geleriň on müň dollaryň üstüne çykýar. Şimdi şonuňky ýaly menejer çykardyk. Menejerden soň samy ulakan bizneslerimiziň hemme ýollary açylýar. Awtobonus. Awtobonus diýende näme awtobonus? Sizlere maşyn bermeýär firma. Awtobonus diýende isleseň sen oňa Maşynam alybiler. Isleseň sen onuň pulunam alybilersiň. Üç ürgüni bar. Üç ürgini ýapyp, aýdaly, otuz alty aý boýunça beýleki gelerleriňden daşary sen muny gurubyň bilen ýapan wagtyň alty ýüz dollardan, sekiz ýüz dollardan, şular ýaly, i dört ýüz dollar Ury günler bar. Sen şony otuz alty aý diýendedeň üç ýyllap sen şo puly alyp durýsyň. Iste sen şo puluňy pula maşyn al, iste sen o puluňy pulny al, bilmeýän jaý alýan bolsaň jaýyňy ýawaş-ýawaşdan tölärin diýseň jaýyňy töläp bilersiň. Firma seniň hiç zadyňa garyşmay firma beýleki grup gelerlerinden daşary bu puluňy berip durýa saňa. Ondan daşary, ýurt daşyna syýahatlar bar. Soň ene trinatsy zarplata, on üçünji zarplatasy bar. Bu ýylda bir sapar geçýär. Bu-da ene şol menejerden soň başlaýar. Şimdi, ene bizden soraýarlar-da, Sileriň näme sekrediňiz bar? Ene siziň grubuňyz ene BBS seminarlara gidende Global Time Media-nyň näme sekredi bar? Bular slişkom ösüp barýar. Näme üçin bular ýaly name edip barýar? İşte gysyklanyýarlar primerne. Häzir mesele mena Türkiýede. Türkiýede däne bul forever biznese gidip dur. E näme üçin gysyklanyýarlar, näme üçin soraýarlar bizlerden, sizleriň näme sekrediňiz bar? Ine bizleriň sekredimiz gün her dört aýdan bizleriň BBS seminarlarymyz bar. Antalyýada geçýär, ine bizleriň üstde nastaniklerimiz wengriýaly multimilliarder Atilla I. Katelina Gidafalowa. Şolar bir sistem gurdy. Her dört aýdan edil olimpiada näle, her dört ýyldan bolýar-a. Bizlerem her dört aýdan näme diýes, gidip, bul seminarlarda näme alkaý diýes, özümize oňat eýitim alkaý diýes. O ýerde ne tolko eýitim, o ýerde diňe biznes däl, diňe pul däl, o ýerde myşleniýa we bizeriň düşünjämiz üýtgeýär. Bizeriň aýdaly köp adam ene köp adam bilen gepleşen bolsaňyzlar näme diýerler? Äý men bu ýapy bilmeýän, men edi bilmeýän, men ýaşym geçdi, ol bul näme ene bolmasa hemme kimem bir adam. Prosta bizeriň raýnsamyz diňe düşünjämizde. O ýüzdenem bizeriň etmeli zadymyz näme? Ilkinje işte Içden üýtgemeli agaç näme bolýar? Miwe bermän başlasa, näme diýerler agaja? Agajyň köküne udobreniýe berýärler. Işdäne bizenem näme diýeris? Içden üýtgemeli. O ýerde gerçekden pul barada-da bilgi alýarys. O ýerde biznes barada-da bilgi alýarys. O ýerde ene şol myşleniýa. Näme üçin her seminardan seminara, meselem, köp partnýorlarymyza syn edýäs. Gitdigi saýa bizleriň gözümiziň öňünde name ýaly Şuster ýaly ýok. Olam baý-baý ilki seminarlara gelen wagty aýdaly çekinip zat edip durýar. A işte näme gitdigi saýa şol uje obşiteline şol uje Şuster bolup barýar. Näme üçin? Ine şol özüniň içindäki potensialyny oýandyryp otyr. O ýere barýarsyň, o ýerde gerçekden ol adamlaryň energiýasyny alýar. Men bärde sizlere aýdanym bilenem, diýenim bilenem näme bolýar? Sizlere men ony berip bilmeýän. Her kim öz içindäki heýjany o ýerde başgaça ýagşy başgaça ol energiýany alýar. O ýerden bizem etmeli zadymyz iň bu biznese gelen wagty edil beýleki biznesler ýaly ummasyz pul çykaryp ýatyrmaýasyn. Ama bul biznesde puly nämä ýatyraýasyn? Sen öz bilgiňe ýatyraýasyn. Ol bilgä ýatyrylan pul hiç haçanam senden aýrylmaýar. Sen naborot ol bilgä ýatyrylana puly köpeldi bilýärsiň, nädip köpeldi bilýärsiň, o bilgiňi adamlary agtaryp, sen arkaýyn bu bilgini artdyryp bilýärsiň. O ýerden hem ilk etmeli zadyňyz sizleriň bu biznese karar beren bolsaňyzlar, ýapmak isleýän bolsaňyzlar, ilk önje näme öwrenmäge açyk bolmaly, Ondan daşaram näme bul biznes Attillaň ene saýty bar oňa giriňler Attillaň saýtyny diňläňler işe gatylan bolsaňyzlar gatylmaýan bolsaňyzlaram kim çagyran bolsa ondan informasiýa alyňlar näli girmeli näli öwrenmeli näme diýýä şo ýerde bul Bir gezeklik oýnalýan oýun däl diýýär. Oýnajak bolsaň bul oýny dewamly oýna diýýär. Bizer bärde sizere näme näme edýäs? Bizer bärä çagyryp sizere salýut atýasymyzdyr. Salýut näme? Birki minut ýokarda ýalpyldap durýada ýitgi diýýä yzy ýok. İşte Bul biznesde bizer ony sowet bermez sizere ony görkezmez salýudyň efektini sowet beremizok bizer sizlere bärde dolgy güneş ýaly aý ýaly parlap duran yşyk hödürleýäs ol yşygy açykmy siz almaga işte açyk bolýan bolsaňyz ine bul häzirki kysaja wideoma kim sizer çagyran bolsa kim sizer dawet eden bolsa onuň bilen maslahatlaşyňlar size Paýdaly bul biznes barada maslahat bersin. Oňat izuçat ediň, öwreniňler. Ine durmuş hemme kimiň elinde. Hiç meselem meniň häzir öz durmuşym ejemiň ýa ýan ýoldaşymyň ýa doganlarymyň olaryň elinde diýl. Näme üçin? Potamu şda Meniň elimde, meniň biznesim. İşte sizlerem durmuşyňyzy üýtgetmek isleýän bolsaňyzlar ilk önje näme etmeli? Özüňiz karar berip özüňiz dogry ýol seçen wagtyňyzda hakykatdanam sizler durmuşyňyzy eliňize alyp bilersiňizler. Bu biznes senden başlaýar. Näme üçin senden başlaýar? Gözüňize getiriň, seniň saglygyň bolmasa, seniň janyň sag bolmasa, sen özüňi oňat duýmasaň, sen kime kömek edip bilýäň? Hiç kime-de kömek edip bilmeýäň. Ilkinji, sen sagdyn bolsaň, sen, aýdaly, energiçny bolsaň, sen

Bu günki gün şo bir adamyň karary ýüz ýetmiş döwletde eýýäm birnäçe adamyň durmuşyny üýtgetdi. On dört milliardan aňyr adam şol biznesde biznes gurup durmuşyny üýtgetdi. O ýüzden Reksmon eden bolsa, Atilla eden bolsa, aýdaly Farhat şul biznesi ulaldan bolsa, ine Rolf Kip, Mikloş Berkoş, edil bizler ýaly adam, bizlerem edil şolar ýaly karar alyp, şolar ýaly rişeniýa alyp, bizlerem edil durmuşymyzy üýtgedibileris. Hemme zat biziň elimizde. Bu günlükçe aýtjaklarym bunlar, megerem peýdaly bolandyr diýen. Hemmäňede spasiba wagtyňyzy aýryp geleniňize.
Teşekkür ederis jon adyňa ýüregiňe saglyk minnetdar emekleriňe. Teşekkür ederim jon. Eý sizlerede wagtymyz bir minudymyz bar zapis.